khutšo e beng le lena meseong tšatši la lekgono e le sontaga se se botse ke rata gore today re bolele ka mangeloi angels lebaka la gore ke dire video ye be ke a o feta ka sontaga ke rile ge ke seno boa gae e be le around bo four ya thapama ka kwa ke lapile kudu ka kwa ke swara ke boroko bong bo bo deep ka ra e re ke ikhutšenyana okay ka tsena mo mpeteng ka robala ka ya ka boroko ebile a ke gopole gore na ke lorile or jang a ke gopole le gateng so ke phaforegile maybe after an hour ka boma five ke phaforoša ke kwa lebati le bulega la ka mo kitchen e le moredi ya ka a buile ka ga ile yena and then a se ke tsoga se ke tšwe mo mpeteng ke ile ka no dula mo mpeteng and then ke kwe gore ke sa tshwere ke boroko kudu then ka tswalela matlho a ka gape ge ke tswalela matlho and then ka ba le pono a vision ka ba le pono ka re ga vision ye ke ke bone ke le mo nageng e be le naga nngwe e botse e tletše ka bjang bo botala bo botse Mehlare ya gona e megolo, e mebotse, e metala ya ka mehutahuta go ya ka, go ya ka, ka gona. Ke be ke le noši mo nageng mo ke bego ke le, ke le gona. So ge ke ntše ke lebelela around gwa ba le nto nngwe e le gore ile ya ja matlho a ka ya attractor matlho a ka ge ke lebelela kwa godimo ka bona e be le leru le le tee le legolo leru lela le thoma go phatlalala ko leru lela le thoma go divider into piece tše pedi ba maru a mabedi jwale le lengwe le ya ka kwa go right le lengwe le ya ka go left ge ntse ke lebeletše leru lela gana mola le phatlaletšeng gona kore in between maru ala mabedi a e bego le leru le letee ka bona ke bona lengeloye ka bona lengeloye la morena le le mola godimo maphego a lona a phatlaletše Le be le apere diaparo tše ditšhweu, all white, le tshwere lerumo la lona. Gomme ka kwa lentšu, le gopola gore ke be ke le tee mo mo nageng. Ka kwa lentšu le mpotša motsebeng le re ke Archangel Michael. Archangel Michael. And then ka lebelela gape mo godimo. Ge ke mo lebelela ka kgotša e le gore le yena Archangel Michael o ntebeletše. Gomme a, a, a thoma go myemyela, a thoma go smile. le nna ka ke ntše ke mo lebeletše ka thoma ka smile gomme ka nama immediately ka nama ka phafarega from pono yela yaka so e nthabišitše pono ye ke nthabišitše na pononyana tše mmala tše le gore ke di bone concerning modimo concerning morena jesu concerning mangeloi ke tlo no le botša tšona ka e tee ka e tee so ke yona ntho ya go dira gore kore so beke ka moka moya o bontšo mpotsa gore ke dire a eh, video ka manyeloi then ka re gana mo bekeng ka re mm video e tla ba botseng ka tla ka e dira le sontaga especially ka re bile ke e bonile sontaga so today re tlo bolela ka ona manyeloi kore video re tlo e diralang today ya manyeloi e tlo no ba kore eh, nka no re summary a ke re kore ke tlo no le botša lonyana tše mmalwa ka mangeloi and then taba tša mangeloi ke tše dintšhi mo e leng gore ke rata gore ge ke tlo bolela ka ona ke bolele ka ona one by one mo e le gore ke tla ba ke tlhalosa gore lengelo le leso le ba reng ke mamang le se ke bolela ka archangel ariel archangel ariel ke lengelo le leso le leso o šoma mošomo o mosolo mosolo moso gore o kgone go kwešiša rena ge re bolela ka mengelo e re bolela ka eng and then ke tla ba ko botša le gore na go mo rapela archangel ariel o tlo ba o mo rapela jwang o mo rapelela for mabaka a maitseng and go mo rapela o nyaka o mo rapela ka tšatši le lefeng ka nako e itseng so lebaka la gore ke dire video ke le lengwe gape ke gore mangelo ke a mantšhi re gopola gore na le ona mangelo a na oe re nang le ona di-archangel jalo le jalo go na le mangelo a mangwe a e le gore sale a wela mo lefaseng Modimo a kubile kwa legodimong ka baka la dilo tšeo ba di dirilego tše di bego di le kgahlanong le yena gomme a ba, a, a, a ba koba mola legodimong ba wela mo lefaseng so mangelo a o lona a gona ka nako e nngwe re a lora goba re ba le dipono re bona mangelo a etla go rena ka ra maphela rena mo ditorong tša rena ko re a bona spiritually go bohlokwa gore ge lengwe le le la ge le tla go wena o tsebe gore lengwe le le ke lengwe le le ba rego ke mang o tsebe purpose ya gage mošomo wa gage go lo ka tla lona lengwe le lona le la sale la latlhelwa mo lefaseng le lona ge le tlile o tsebe gobane baowe ke ba le le gore ba wela ba šomela mmušo wa sathane a kere ke bothathane madimoni jalo le jalo gore go tle lengwe le lona mohutone o tsebe gore aa ye pono ga se ye botse o tsebe gore immediately o santse o bone gore motse wa gago wa tiya wa ke cleansa wa cleansa motse wa gago le wena wa cleansa mmele wa gago e le go o leka o koba lengelo e le gore le se ka tlhola le satla mo go wena a mang re a tseba kgotsa na tsong kgotsa a e tla go rena o tšho gore robetse ba tla jale ka di re ba bitsa di-spiritual husband spiritual wives jalo le jalo ene ge ba etla ra bona gore ga ba re dire tše dibotse ba re dira dilo tša phako dilo tše le gore ga di nyakege dilo tše le gore di oketša lefifi ka ra maphelo a rena di oketša di-negative energies ka ra maphelo a rena so o kgone go tseba gore okay le lengwe le a se le le botse gore ke tshwanetse ke teye ka thapelo ke rapele le go feta mola ke faste jwalo le jwalo e le gona go tla ba o ilwa spiritually o ko ba lona lenyelo lengwe mo go wena ya ba e le gore manyelo a la makgethwa a le a lokilego lona drang a go a go lwela on the other side spiritually okay pele re thoma ke rata go amogela ba e le gore ke mathomo ba tsena lenano la rena ke le amogela mo go semoya ka dr makgabo gomme ke re ke sontaga lekgono ge e le gore le ile dikerekeng ke a tshepa gore le ipshinne ka ka ka ka tirelo ya lekgono ge e le gore ga se la kgona go ya dikerekeng ye e tla noba e le yona lentšu la rena la lekgono le mo e le re tla ba re bolela ka mangeloi ene re a tseba gore ka moo bibeleng modimo o boletše kudu ka mangeloi mangeloi a tšweletša gantši le gantši go ya ka mehuta ga ona go ya le ka mešomo ya ona ka go fapana-fapana Mangwele yo a rometše mo lefaseng. Ba bangwe ba etla go rena ba tlo re protecta re le batho. Ba bangwe ba etla go rena ba tlo re fa melaetša e le gore e tšwa go Modimo. Okay, a re thomeng jale ke a le leboga. Le re ge le theletša video ke a kgopela ba ile gore a se le subscribe le subscribe le rate channel ya rena le kgotle notification bell ewe gore ka mehla ke re uploada di-new videos le kgone go tseba ka tšona le share di-video tša rena le batho ba e le gore le a ba rata ke a le leboga okay mangeloi ke bo mang ge re re mangeloi re šupa bo mang mangeloi ke nka no re ke di-spiritual beings a kere kore ke batho ba semoya motho wa semoya ke motho e le gore o ka se mmone with your naked eye o ka se mmone ka leihlo la gago mare ka leitlho la semoya o ka mmona ka leitlho la semona o mmona jwang ka tsona division goba le gona ge e le gore batho ba kereka e setse ke letse gore re file go tshwana le division tša rena ga re di bone go tshwana go ba bangwe ba e le gore ga bana di um dimpho tsela tša division mare dimpho tša bona ke tša go bona ka ditoro go ra gore le ka ditoro o ka kgona go ba bona akere ee so mangeloi ke di-spiritual beings ke ke batho ba semoya a kere ba e leng gore ke barumiwa ba modimo modimo tla ba a ba roma a ba romela go rena mo lefaseng ge ba e tla ba tlo re botša tše ba re botšang tšona jwalo le jwalo ka ke setse ke boletse gore ka re ga di-verses tše dintšhi ka mo bibeleng modimo o romela mangweloi ba e tla ba tlo re fa melaetša ba e tla ebile ba tlo re protector jwale ka ge re le batho ba nama ba re protector from the uh, the, the spiritual attacks ba re attract i mean ba re protector from from from spiritual battles spiritual attacks spiritual battles ke dintwa tša semoya dintwa tše e le gore di diragala gantšhi ge re robetše ga re kgone go di bona physically di diragala ge re robetše and then di-effects tša gona goba mohlomongwe di-side effect tša gona kore goba a kere ditlamorago ga tšona re tlo di bona ka eng re tlo di bona ka maphelo a rena a thoma go tlhakatlhakana mangeloi a filwe um mešomo ya go fapana-fapana ka etsetse ke tlhalosetse gore ke tlo re ge ke bolela ka lengeloi le lengwe le lengwe ka tlhalosa le gore o ba mmitša angel mang mang mme re kwa gae ke one two three four five jalo le jalo ba filwe mešomo ya go fapana-fapana ye e le gore ba e file ke modimo e mengwe ya yona e le gona gore protector re le batho e mengwe le mohlomongwe kgotse le gona le ntho e nngwe e kotsi e tlo diragalang then modimo kgona go ba roma mo lefase ba tlo ba re botsa gore e modimo re ke tokišeng go tlo go diragala one two three four five rapelang ka re go tlo diragala se le se le se le se se ka feta ka maphelo a lena modimo o rata go protector maphelo a rena so ka nako nngwe a kere mohlomongwe go tlo na pula e le gore a kere mohlomongwe ke pula ya metsi fula pula ye e le gore e tla ba e le kgogola moko pula e le gore e tlo ba pula e le ya ona ka bontšhi ka sefako ye e le gore e ka ba ya tša le dirufing tša rena e tla senya e ka ba ya buša le dikoloi e tla senya mo le mo le mola a kere so modimo kgona go romela mangwele e ba a tla botša o mongwe gore botša setšhaba gore go tlo diragala so le so and then ba tla mmotsa ge e le gore motho o santse a botse setšhaba gore ee batho go tlo diragala one two three rapelang then o swanetse a fetiše lentšu leowe ka nako ngwe ba botsa yena motho la gore sepela kae kae o ye go rapela gona o rapelele pula ye gore seke ya tla goba le ge e ka tla e seke ya senyetša batho then go ra gore ke ntho la gore rena re le batho batho ba gona mo e le gore motho owe o kry-ile molaetša gona go ra gore go na le dibe tše dintši tše re di dirang go na phoso tše dintši tše le gore re a di dira re direla modimo so modimo o tlo ba nna ko le gore o sa tlo galefa and-e go na le ntho a tla go e dira ye e leng gore e ka fetša maphelo a batho ba bantši modimo ga a nyako go fetša maphelo a batho ka moka ga a nyako go fetša lefase so ya ba ntho e la gore Ge Modimo a etla a go botša gore rapela eng eng, go ra gore wena go rapela o tla ba o rapelela dibi tša batho bale, o rapelela batho bale dibi tša bona gore Modimo a ba tshwarele nto e se ke ya ba gona. So ya ra gore ge o hwetša o kgole gore o kgona go ba le gore o be o be le go hwetša melaetša e mesowe ye e le gore e tla go wena e tliša ke mangeloi ba e tliša e tšwa go Modimo maker sure ya gore ge ba go boditše gore dira so o dire ka mokgowe ka gore ge o ka se dire ka mokgowe ke nnete nto e tlo diragala and then batho ba tla tlhokofala ka bontši go rare madi a batho bale a madi a batho bale a kae a ka matsogong a gago ka gore wena o romilwe gore sepela o dira one two three mara wena o ile wa nyatša lentšu la modimo wa se dire ka mokgwa e le gore modimo o kgopetše ka gona and then ebile mangelo e se sengwe gape ka nako e, ka nako e le gore motho wa tlhokofala moya wa motho o tswa mo mo mmeleng a kere go na le mangelo e le gore mmereko ya yona ke gore ba tle ba tšee disoli tsela tša rena ba tšee moya ola wa rena ba o kgone go sepela o kgone go ya into the spiritual realm okay mehuta ya mangeloi go na le mehuta ya mangeloi e ke nang le yona mo ke ke meraro

and then ra buša gape ra ba le mangwele a bobedi a ile ra bitša the middle orders akere the middle orders e ke ke ba re ba bitša ke the dominion le the virtues ra buša gape ra ba le mangwele a ile ra bitša ke mangwele a the lower order

a ile a wela di under archangels ga se yena michael a itee ke ba bantši re na le bo gabriel re na le bo ariel jwale le jwalo so re tlo bolela ka bona ra bolela le ka mešomo ya bona torela e nthabišitše kudu ka mola ra torela archangel michael o bapere diaparo tše ditšhweu white mina gore e ra lesedi bolela ka lesedi kganya and archangel michael o ba tshwere eh, sort ya gage sort yele ke sort e leng gore wa e šomiša ge a re lwela ka ra maphelo a rena ge a re lwela spiritually a tša mana ba rena a kgaphela kua kgole o tla ba šomiša sort ye nngwe gore mo re sepelang gona ba mo re ditšeng gona mana ba rena a palele ko o fihla so toro ke e nthabišitše kudu ye ke archangel michael kudu ka gore archangel michael ke a warrior angel go ra gore ke lengelo e le eng la la tlhabano angel of the battles jwale le jwalo ke yena a re lwelago ka gare ga dintwa tša rena tša semoya o lwa dintwa tša rena ebile wa re protector ka mo gare ga di-spiritual battles so ge nako e leng gore go ka kgotse le gore um kore o na le mathata goba ebile o bona o ka re motlho mongwe o goga boima goba motlho mongwe wa bona gore wena o kore go na le di-spiritual attacks tše e le gore di tla go wena kgafetša kgafetša di tla ka mo le ka mo le ka moke e re go rapela o bitše archangel michael o tla tla go wena o tla go protector o tla bona tšona di-spiritual battles tšela ba di-spiritual attacks tšela di sa tlo fela ka re angel michael o tlo go lwela and o tlo o tlo e wina ntwa yeke so pono yela ne yela ke bileng le yona ile ya mpontšha gore nna ke protected and ke protectile ke mang ke archangel michael nako tše ke mo lebelela ke bona ntebeletše a smile smile sela sa gage ke confirmation mo go nna ya gore archangel michael o mpotsa gore ke be strong ke seke ka ka ka šuega ke seke ka ba lefiega ke be strong go tshwana le yena Ke tsebe le gore gape gore ga ke tee mo ke leng gona. Yena o gona mo go nna ka nako tšo tšohle, 24-7 o ntlhokometše ebile o mprotectile bošego le mosegare. O mprotectile from manaba a ka. O lwa dintwa tša ka spiritually ebile o lwa le manaba a ka. Ke ka fao ge ka mehla ke rapela manaba a ka ke tla fenya ka thapelo fela. E le lebaka la goreng Archangel Michael wa ntwela ene part ela mola ke bona le nna ke mo lebelela and then ke smile ke mo smilela le nna mola ge ke be ke mo smilela ke be ke kore e be le an acknowledgement kore kore ke mmontšha gore le nna kore ke mmontšha gore ke a mmona gore o gona ka raphelo baka ebile ke a bona gore wa ntwela akere ande ke mmontšha gape gore ke a tseba gore ke gore ke protected ke protectile ke yena o protectile from manaba a ka ene ebile ke mmontšha gape gore ke a appreciate ke gore ke a mo leboga ka lerato le ka ka le le gore o mpha lona ke a mo leboga ka go ntwela ka re ga dintwa tša ka ke a mo leboga ge ka mehla ge mana ba ka ga ba foša dipheko tša bona tša meleko a blocka ka sote ya gage ge ba foša marumo a bona a bloka ka sort ya gage okay ke fetša ke re jalo today re feletša gona mo and then a re kopane mo nako e, e tlago mo e le gore taba re bolela in details one by one re ntse re bolela ka tsona di-angels mehuta ya di-angels ke a le leboga le ipsene ka sontaka sa lena se se botse